Abii Bakrii beelti buute. Sirraa gabaabsee jira. Hin muddamin. Gadaa Abbaa Bakrii beelti buute. Naggaadotaa jira. Naggaadota ruuhii qabu. Namoota muraasa lakkaawamu. Naggaadota kanaa jira. Naggaadota kana keessa Usmaan binu Affaanii jira. Gadaa Beelaa kana keessa meeshan isaa biyya biro irraa galte alfu raahila min alburri watta'aam. Fe'aa gaalaa gaala kuma tokko. Tasaabii jechuu beek. Tasaabii kuma tokko guyyaa tokkotti jechuudha. Gaalli kumni tokko qamadii fi midhaan nyaadhamu ka Usmaan bin Affaan Madiinatti bu'e. Naggaadonni warri charchaarii kun as maccii beek warri kuni Usmaanitti fuula deebi'a. Meeshaa tanarraa bituudhaaf dhaadheessan. Naggaadonni illee naggaadota hamaa mi beek. Naggaadota magaalaa tasgabbeessu. Naggaadota ummata fiitiif yaadu. Naggaadota ummataaf rahmata godhu. Naggaadota tirfii xiqqoon hin sobamne. Naggaadota guyyaa fuula Rabbii isaa dhaabbatu sodaatu. Sanii beeka. Naggaadonni amma Usmaan irraa bitaa jiru kun. Usmaan hoggaa gatii godhan aboo meeshaa kudhan hin bitte kudha shan sii kennina. Cinaa tirfiidha. Cinaa waannaa sanii tanas akkana sii kenna nama kanaa ol naa kennee jira jeen aboo wal beeyne naggaadee madiinaa ka kanaa ol namaa kennitu waan jirtu yaa usmaanoo wal beeyne naggaadee ganda keenyaa kana aboo sii kenninee fudhadhu a'aa nama kanaa ol naa kennee jira jeen gaala kuma tokkoo san magaalaa madiina baasee miskiinaa kennee magaalaa tasgabbeessitu gaala kuma tokko midhaan nyaadhamu magaalaa madiinaa miskiinaa hiree rakkoo miskiinaa san wajji qooddate miskiinaa yoo usmaan sanii jechu gaala dhibba sadii fe'aa wajjiin guyyaa lola jeeshul usraa jedhanii tabuuka gaala dhibba sadii fe'ina wajjiin kattiin duulan fidee as dhaabe maadarra usmaan kana maa camila bacda alyawmi jedhaniin nabi sallallahu alaihi wasallam usmaan aduu har'aa booda wahuma fedhe yoo dalage usmaan keellaa dabre jedhan hin miskiinomnee beek magaalaa tasgabbeessi naggaadee dila saniin deema nama isinii ol naa kennee jira takkatti kudhan kanaa kenna wal hasanatu bi'ashri amsaaliha rabbi baanaa beek akkanaa fi ati gatii ammaa tana tirfii tanatti amannutti tirfii fuula rabbitti amanatu akkana magaalaa tasgabbeessan. Guyyaa tokko naggaadicha sahaabaa salafaa tokko sahaabaa mi Muhammad bin Munkadir jedhaniin naggaadee ture nama beekamaa namni kun warra amaanan irri isaanirraa burqite warra dhugaan irraa burqite mucaa xiqqaa tokko Muka isaa tu dukkaanatti hafe inni ni gabbaye. Meeshaa qarshi shanii gurguramtu ta kudhanii gurguramtu jira. Wal fakkaatuudha meeshaan sun. Meeshaa qarshi shanii san kudhanitti mucaan gurgure nama tokkotti. Hoggaa inni deebu meeshaa tana gurgure meeqaa gurgure kudhanitti gurgure meeshaan tun shanii yaa abbaa akkamii kudhanii gurgurte. Guyyaa guutuu namticha meeshaa san bite barbaadaa oole magaalaa keessa. Namticha barbaadee hoggaa argu namtichi warra gammoojjiiti. Yaa naman mucaan kiyya dogoggoraan meeshaa qarshii shanii kudhanis si gurgure je'een. Yaa adeeroo ani jaaladhee naa taatee jee namtichi. Namtichi kun tamaamumaa qarshiin tiyya shananumaatiimi. An naa ta'ee jiraa jee lakki yoo sii tahellee nuti nuun taane. Waan lubbuu teenyan hin jaalanne namaan hin jaalannu. Waa sadirraa takka filadhu jedhe. Yoo meeshaa teenya deebiftee qarshii shanan kee fudhatu. Yoo qarshii shanan tee tagama keenya dabarte sii deebisu. Yoo meeshumaa ofirraa dhiiftee atis najaa bahu. Wallaahi yoggaa qabe namtichi ofirraa shanan omatiyya san naa kennaa jee qarshii shan fudhatee deema. Kanaa ture. ture naggaadee kanaa ture eenyu namni kun jedhee barbaade namtichi warra gammoojjii kun eenyu namtichi kun jedhe muhammad bin munkadir jedhaniinii jedhanii oo biyya teenya gammoojjiitti nuti rooba isaan kadhannaa mi'i ni beekaa beeki duraanu guyyaa caamsan lubbuu ta'u isa kanaan kadhannaa bar jedhe ni beekna oo isa jedhe bar naggaa dumaa beek kanarra tuutti tun tuuta akkanaatu magaalaa tasgabbeessaa ture Wanni jabaan asitti irraa of eeguu barbaachisu ihtikaara waan jedhan dhiifamaa wajji. Meeshaa ol kaa'anii magaalarraa qabanii ol kaa'anii taa'uu. Meeshaa magaalaa namni barbaadaa jiru. Zeeta, midhaan nyaataa, waan nyaataa wajji wal qabatu ta'uu danda'a. Waan yeroo kanaaf namni magaalarra barbaadaa jiru magaazinatti hidhanii yeroon eeguun shari'aa islaamatti haraamaa beeku. Nabi akka jee sallallahu alaihi wasallam laa yaxtakiru illaa khaaxi'uun jee. Namni meeshaa ol kaayee irra qaaleysuudhaaf. Meeshaan tun amma gabbaasuu isuma baaftii beek. Dachaa adda addaa barbaaduudhaaf namni meeshaa ol kaa'u namatti laamu. Mujrima jee lakkaawe. Magaalarraa meeshaa hidhuun shari'aa islaamatiin siyaasawaa jiraa beekan. Waan amantii Amantiiti kan si haasawaa jiru. Ihtikaarri nama dogoggoreetu meeshaa namarraa ol kaayata jedha. Obboleeyyan Islaamaa rakkoo keessa jirru keessaa bahuudhaaf furmaanni maali? Gabaabatti gama rabbii toobaa deebi'u. Toobaa gama rabbii deebi'u. Hasan al-Basriin nam tokko dhufee aboo rizqiin dhabee jee toobaa godhii jee. Tokko sitti

gama rabbii toobaa deebuu waan arganne amiinfatuu kanaa beek hin bololinaa xiqqoo arganne amiinfatuu qanaa'aa waan jedhu. xiqqoo rabbi nuu kenne amiinfannee alaan alaa fi himanna guyyuu ganamarraa kaafnee ilaa galgalaa yoo alaa laalle maaltu nuu dabalama maaltu dabalamaan jedhe

Xaabii dhufanii foonii qaalawe foon nuu rakkisheessi jedhanii yeroo garii meeshaa garii ol ka'a. Magaalaa foonii tana amiir al-mu'miniin magaalaa foonii tana nuu tasgabbeessaa jedha. Akkasii isinumti rakkisheessaa jeen ummata himateen. Sayaa amiir al-mu'miniin foon harka keenya hin jiru ka gurguru naggaadeedha. Nuti naggaadee san akka nuu tasgabbeessitu nuu godhi siin jechaa jirra. Foon harka keenya hin jirre nuun rakisheessaa akkamii jettaa jennaan irraan bitinaa jedhe. Shuuf dubbii ajaa'ibaati beek. Foon dhiisullee hin tasgabbii takkaa beek. Foon hin nyaattaa guyyuu deem raafuu nyaadhu. Maal rakkoo qaba? Iktisaada gadi. deebi'e humna teetiin jiraadhu. Maal jeen Umar isintu qooyse isinumti rakisheessa akkam goone foonuma san dhiisaa jee. Aliyyi ibn Abi Xaalib isaa Bagdaad jiru makka irraatti barreessan. Zabiiba qaalawee jedhan gatii gisee garii meeshaa garii ol ka'a. Naggaadeen ni beektama beekan mataa lafa ka'ee ta'e. Meeshaa garii ol ka'a. Zabiibni ol ka'ee sami kute. Bagdaadii barreessan Aliyyi ibn Abi Xaalib. Gatiin zabiibaa sami kuttee jennaan timira bakka buusaa jee. Shoof laala wal'aansa kana gartaa. Zabiiba san dhiisaa timira fayyadadhaa jee. Hoo meeshaa ol oowwite dhiisii ta nagayaa fayyadadhu. Dhagaa keenya kadaayi nufi. Akkana wal ba'achiifnee deemna. Waan humna teenyaa dandeenyu irratti wal ba'annee wal gargaafisnee rabbi kadhannee du'aayi goonee raahmata walii goonee as keessaa baana.